Si. Tutan ka rak phaknak hi Thantlang peng Thangzang khua si. Le biapi in tutan ni ka rak phaknak chan cu an khua Thangzang khuathar khua video tu ah tutan hi ka rak pha. Le an khua sining pawl le an khua tuanbia le an khua thil sining kong pawl kha hika in kan pa he hin biaruahnak kan van nei lai. Le Thangzang khua hi khua hnih an si. Le A le B in an um le khuathar hi mi tam deuh khuasaknak si le tutan ah khuahlun le khuathar kong he pehtlaih deuh khan si lo khan khuathar thangzang khuathar a thil sining le umtuning pawl deuh kha video kan van tuah lai le zeihlan cem ah thangzang khua kan van phak hlan le kan tlawn hlan ah hin thangzang khua sining te kha van theih ta khan a tha tuk mi si le hika hin ka pa na min vrak kan chim ta lo kan duh ko si Ka lawm. Uh, keimah ka min cu Pu Lal Chum ka si. Hmm. Ka fa min in Sai Cin Pa tiah an kau. Ka min cu Pu Lal Chum ka si. Ah, ka lawm. Kan i lawm bak si. Hmm. La thangzang khuchuak na si maw? Si, thangzang khuchuak bak te ka si ko. Uh, kum zeizah thlan na si cang tu? Atu hi sawmruk kum hnih ka hmang thlu dengmang apparel thla ninga niruk atu kan phak dingmi apparel niruk khin cun sawmruk kum thum glu tla he sawmruk kum hi ka hmang chu ama ko he adi dengmang sihrim sihrim
na mui zau nak bang na silo na kum arak upa ngai siseh velo ah cun hika hin keimah tu nih khan bia tam deuh kha voikhat hal ah khan ka van in hal ko la le khi ti ti van i chawh kan lengmang le zei lo zong kha remcang lem lo le thangzang khua khuahlun le khothar ti si lo khan thangzang khua a rak dirnak he zeiti kumin da thangzang khua hen rak tlak timi pawl cun mizai miphun ni da an tlak timi te hin avan kan ruah kho ngama masa bika thangzang thangzang tin maw khuathar ti loin
mah cu kong hi har ngai ngakchia kan si caah mu asinain kan pale nih kan ule nih an kan chimh ning ahcun thongkhat a kum ka cu kai cinken kho ti lo hlawn chingbawi nih an tlakmi si le hlawn chingbawi timi zong ah hin khua cu an tlak leng luang cio le thangzang tlak ning hi ai dang zeicahtiah cun atu thangzang nih thangzang hi hlawn ching nih an tlak an ti tikah hin khuadang tlak bantuk si lo thisen man si thisen man si caah thangzang cu hlawn ching tlakmi tiin atu tiang ah auhmi si ko hih sireng cucu thisen man van ti cu tlawmpal te nan van kan hrilh fiah kho hnga maw hi kong
kan hrilh kan hrilh fiah Ka palh sual la thisen man timi an cun mu. Zeicahtiah cun tuanbia ṭialmi tampi kha an um le thisen man a si ti tu kha cu kan fian ciami ka si. Le aiawtnak a ṭhatnak tu kha cu a sau zong sau deuh le ka palh sual la kha caah khan thisen man si thangzang a tlatu cu hlawncing an si ti kha chim ka van duhmi si. Siseh siseh.
Hika hin ka pa hi rawh lo piin kan van auhmi si, timh ciammam tein auhmi le chimh ciami kha si lo caah khan khua konglam ti van chim zong kha a van i harhnak kha si kha zawn te kha. Le atu zong a thilpuan zong thlen lo bakin kan van auhcham le anih hi khua a daw bakmi, khua tuanbia zong a thei bakmi si caah khan amah kan van sawmnak si. Zeipaoh si ah kan van i lawm. Le thangzang khuathar hi zeitik kum in in dah nan tlak? Mm, si.
Khuathar kongkau si khan cun a theimi zong tampi um ko. Cun a tlakpi tu hna hi keimah ka si caah ka theih tawk ka van chim ko lai. Atu Thangzang thar kan tlaknak cu kum cu atu Thangzang thar Vapi chat hmai ah khin lung kan phun ko khi mm. uh, thong hnih le panga January ni kul le ni hnih ah aumi ka chiahter Dr. Hmu Thang nih aumi kan chiahpiak le atu lung kan phunmi ah khin kum thong hnih le kum nga January ni kul le nili in ai ṭial makhi a ṭialtu pa na palmi si kul le hnih ah aumi ka chiahtermi ka si kum thong hnih le kum nga ah January ni kul le ni hnih ah omi ka chiahter mi si ko khi Oh, cucu nangmah khuabawi na si lio khuabawi mo na rak tuan foinak chim si si si si ko o khuabawi ku tuan lio si Oh, cucu khuahlun in khuathar nan rak kai lio ah hin dong zeizah thlan nan si khuathar kan kai hlan khuhlun i kan um dih lio ah hin innza le inn kul le inn ruk kan si i lu uzi cun zariat la som nga khat bak kan si
Le khuathar a rak kaimi he a hmasa bik a rak phami he dawng zeizah satlah nan si kum khat chungah hei ti ko selamu. Si si si fiang fiang fiang bak kha ka chin ken pengmi si. Aumi kan chiater kho bak khan kha in hmun kha satok kha aumi chenak kan zuar i a tangmi kha u tu sin hit kan an kan kalpi kan pale nih u tu sin hit in an kan kalpi i inn a sa hmasat cemmi hi pu ceu hlei si pu ceu hlei si i kum thong hnih le kum nga maat ni hlei riat ah pu ceu hlei nih inn tung a dir mah cu kum ah cun inn hleiruk na ṭhial aumi kan chiah kum bak ahhin kum thong he kum nga kum ahhin inn hleiruk an i ṭhial sitak sitak inn hleiruk nih khan nan rak kum khat chung nan rak thok tinak sila cute sihrim cucu khawhlun in khawthar van i ṭhial he laitlang lei he a tam ngai le zeisat ahdah nan i ṭhial hnga timi te khi a ruang tampi zong va um ko hnga nain pakhat te biapi ngai ding ah na ruahmi maw nan i ṭhialnak a ruang pakhat te khi na kan chim. Si a ṭha a ṭha ma kha kai herh ngaimi kha si. Kha khuathar kau kan i otnak he khuahlun khi inn saknak hmunhma um ti lo. Inn khat saknak te lawng khi a um. Kha dek ah ralkap uk lia kon ti cu lung le ralkap nih khan Zarhchiar Pathian ni chiar kha a kan fuh i ek in a dang tein nan tuah la an kan ti. Vok in a dang tein nan sak la an kan ti le kha tikah khan ek in saknak a um ti lo. Vok in saknak um ti lo. Kan khua kha
dithlesap kha ai tawng in kan um cang. Le inn khat hna kha hi ka hin vok kom sau ka ti hna tikah khaka pawng i ummi minung nih khan kan area si ti kha an sin ve ti hna lo kha tikah kan buai i a vuak zong an vuak hnik kha ruangah khan mipi nih vok inn saknak zong um ti lo ek inn cawhnak dong zong um ti lomi hi khua hong kan kauh pi lo tha lo maw ti kha mipi au aw si cucaah cun cuti i nan ruah si ahcun pathian ni ah pumh chuah ah general meeting sianginn ah kan tuah lai i zapi nan lung a thin si ahcun mayaka mihne ah ka chim lai i zeitluk hmanh duh usih law mihne auchozi hmu nih a kan senh lo khan cun a si kho la lo le mihne auchozi hmu kha ka va chim lai cucaah cun pumhchuah meeting kan tuah la le zapi nan lungthin ṭha tin i dap bu ka ti hna i meeting kan tuah cu ahcun zeitin dah si lai khua hmun hma nih le inn hmun hma nih le um ti ṭung lo khua cu kan kauh la maw kauh lo tiah meeting kan tuah i khua kauh ko sih hong kan kauh pi ko a timi kha zakhat ah za ah sawm riat riat cun ih cun hong kan kauh pi ko an ti caah Mah ticun Myo nih Ocho Zihmu pa kha ka va chimh i Myo nih Ocho Zihmu pa nih khua nan kauhnak hmun cu rak vaak viar law ka hong kun kong sin la a ka ti i e ka ti le tang rian kan si i atu kan umnak he lamchak lamthlang he kan vahter viar hna a taktak ah Myo nih Ocho Zihmu pa cu amah hudan bak cycle van a mongh i kun hong sin khuhlun zong a zoh viar khuathar kan vahmi zong cu a hong zoh viar le a khuhlun ah hin saknak hmunhma um tak um ti tak lo hi teh cucaah cun atu i khua kan kau dan kan timi hmun na sami khi a ṭhami si va khi kan hnatlak pi ko cucaah thaizing ah van ka zulh ti le a thaizing ah mil nih a chozi hmu pa cu ka va zulh colh ka va ton colh Oh. Ah si tak si tak. Cun na bia na bia lakah khan pakhat te va din hal chap ko ning lo. Ah ek in te pawl hna kha um lo na ti tik khan Cucu nan i hrawm maw zeitin ek in cu khawzei adan nan ek nan ek ramtang ah te oh oh kan thang in thang cio ramtang ah ramtang cio ah kan kan kal oh bokpi ne kan zul phung hreu kan da put cu thonghni panga tiang ah khan te si thong bat nga tiang khan kan chapa to pher no nak kha kan mai na a kha

Dong zeizat hlan nan se nihin ah hin? Atu ah hin hawi leng hawi sin i ka chuah lonak zong he sau pah cang le inn za le inn sawm ruk inn za le inn sawm sarik kan se an ti ko lo hme maw za le sawm ruk la za sawm sarik karlak cu kan si la si se si se cun
nan khua hmunhma hi a rem ngai le khua dang hmun dang pawl nih hin te Van fuhpanh awkah khin zeitindah nan ruah ah rak kan fuhpanh hna seh ti khi nan duh maw? Zeitindah khua a karh ding khi nan saduhthahnak ah ai tel maw? Sihmaka kha atu lio tuanpi in khuathar rak kai lio te zong khan hika hmun cu hmunhma rem zong si a tlang thluan zong ṭha a pheiphah te zong ṭha le rualopi in hika hmunhma hi khua ka sak ka duh ve ko a timi hna an um sual ahcun hika cun tampi khua kan sak kho la ti kha rak ruah chihmi si le za le sawm za inn za le inn kul le inn ruk kan si i inn hmun kan cheu lio hmunhma ah mio ne medan u si hmu pa amin cu ka phirh cang cu ni cu ma cu pa cu hong le inn zan hi le inn sawm nga ca in hmun kha kuat kha kan rak zai le atu ah na ka hal bantuk te in atu zong ah kan hruaitu rianṭuantu pawl zong nih hin hiti i kan khua ah kan do ve ko hna lai nan ti le nan ram hi kan zul ve ko hna la khua ka sa ve la a timi paoh kha cu zeitik paoh open peng si ko ti kha an ruahnak cio kan ruahnak cio si ko. Si si si. A ṭha tuk. Atu i kan biaruahnak hmunhma hi Thangzang khua khuathar a van langh dihnak zawn te se kan hnulei ummi khi ni hi a van tla deng cang le a van fiang setsai ti lem lo hi ka kan karlak te hin van zo ah khin cun a van lang pa khi ka zawn khi se le ni van tlak tim ca khan a van kik ngai le kan biaruahnak kha kan pe than te lai Atu i kan kalnak ding hi
thangzang i an thlanmual a thing cemnak hmun ah kan kala kan ti le atu thlan an thlan thing pawl kha kan van kawl phawt ta lai. Hika hi Fungkah lam kalnak lei si, Fungkah lungler lampi si le

An thlan thing. Aw. Hika zawn zong hi thlan thing si ko. Lung, lung cu hika hin hi. Tak. Hmm. Hika hi pu teikulh. Sawmdeuh le pahnih ah a thi. Lungphun pakhat tein thlan ṭhing ṭhiamṭhiam si. Cun hika hin pakhat in rih zan hi sawm sarih le pahnih.
Thla li thla ni sarih ah thi ti si. Sunghnem, thlan ṭhen bak si ko hih. Nicah hin thlanmual, thlanlio thangzang nih an rak hmanmi thlan ṭing si le an hlawt, an hlawt cang. An hlawt cangmi si. Le hika

Thei kho ah a kum som li le pasarih thi ti se hi ka hlon hi a thlan ṭhing taktak rak si ti nak se le hi pawl zong hi hi kar hrawng zong hi thlan Ṭhingṭuan si nan a lungphun vialte hi an um ti lo. Oh, sai il tlang lam lam chak bak si. Sui dim ti sim asla.

Amah a kum sawmriat le pariat si hrim a khuasam a. Hika zawn hi an thlan ṭhing cu si le an hlawt cangmi cu si ko. Bua ngai. Tucun hi Ngun Ir kum li sawm sarih le pariat thlariat ni kul le ni li a thih ni si.
Si la.
Conservate ah a rak sau bak cang. Hi cu thlanthing ngaingai an si ko hi pawl hi cu. Na pa le pawl thlan si maw? Oh. Na pa na pa le pawl an rak i phumnak he ka hmun si te. Si si si. Eh.
Oh. Kanu kanu le bang cu ka khin do kan chia cu. Mm. Na pa te. Ka pa zong si ko. Ka pa ka cu khi ka hang si. ka pa kha cu khika ah khuathar tlak hnu i a thimi cu ka nu cu hi hika hi khulhun nan rak um lio i nan rak hmanmi thlan ma si khulhun kan um lio i kan hmanmi thlan cu me ka i thlamual kan rak hmanmi si motor man van cawh ca khan kan ṭhial viar hna tu thlamuai thar ah khan maw khuadun le khuathar kar ah khan kan ṭhialmi hna si mal ti si. Zeitik kum ah dah nan ṭhial? Thonghnih le zasasila cu
thonghnih than deuh si lo mu cu. Khuathar cu thonghnih panga do ṭhial si. Thonghnih panga kan ṭhial cu Thonghnih hrawng hlang ah sut tinak cu cu. Oh.
Cengkhan yi lio khan si ko cu. Cengkhan yi party lam an cawh lio pi khan maka khan si.
Oh. Khan kan thial hna si. La nan thial hla la khan cun hi ka hi nan rak hman peng. Kan hman peng mi si. Kan thial hla na. Le
Khuathar kan van tlak khan hi lam zong cu van cawh a si. Khuathar kan tlak khan hika kan ṭhial cu si le ekpet ka kan ṭhial hna le atu a tangmi hi cu thawngpang ti lawng si ko cang hih. Le hi cu an ṭhial lem ti la lo. Ṭhial ti hlah. Hi cu ṭhial ti la lo.
Oh. Tihin thai ko la. Lam i a pahmi pawl lawnglawng kha ṭhial si ko cu. Tuchun ah khan tuzan lei ah khan hika hin kan pa he khan thangzang kong kha biaruahnak kan van nei le a tlam a tlin deuh hlan ah kan khua niang kan muih tak le zei si paoh ah tuzan he kan van pe ṭhan lai kan ti le khua kong tuanbia a tangmi te kha tlawmpal kan van pe lai cu hnu ah hika hin kan pastor pa nih hin Khrihfabu kong he Thangzang Khuathar Khrihfabu cawlcangh ding tete kha tlawmpal an van kan ruah chih lai. Le cu hnu ah hika hin kan pa thu ve mi siseh an pathum khan Thangzang khua an nuamhnak le Thangzang khua an khuasak ning an thingphurhnak te hna ngahring an dawinak te hna lo an kalnak kong te hna pawl zong kha kan van i ruah chih lai. Le atu bantuk in Lai lei minung he Hi ti bantukin bia a van i ruah timi hi khualam hla le khual ummi ramdang ummi caah a van harsa ngai le tutan hi record ṭha tein kan van lak lai i kan video zong he hram thok in dongh tiang nam van kan zoh nak lai ka van in sawm cia hna le thangzang khua van ti ko silaw thangzang Thangzang thar, thangzang thar le khuahlun ti khan an um rih tikah khan lai hi thangzang thar le khuahlun hi uh, tam non ka man i hal ko la le maw uh, meng zeicah thlai hlat timi kha na van kan chimh chih lai cu hnu ah hihi uh, le ok na that lo khan choi poi lem lo khuahlun le khuathar um hi a ṭha ko tiah na ruat maw? Hei ti pawl kan mu. Ya, ai fonh kho usih law cu bantuk cu kan si hnga. Hei ti pawl hna khi nangmah na saduh thah khuatlun le khuathar i fonh a ṭhatnak in na saduh thah zong va si seh, a chiatnak na saduh thah zong kha tlawmpal ruah awk a ṭhami hna um ahcun ti bia. Le cun kan kha pahnih kha van suri ko seh law cu hnuah a dang zong cu herh sile ka van hal ṭhan te la. Kai lawm.
Thangzang kongkau kha a si lem lo le thangzang thar kongkau kha a si ko caah khan thangzang thar tlaknak kongkau siseh nihin ni tiang dirhmun kongkau ah hitite i rukhawt hna tuah ding in biahalnak nan van ka neih ve tikah khin kai lawm taktak. Cun mah hihi saduhthahnak zong ka rak neihmi si ka lungthli tein hi bantuk a tuah khomi um hna selaw ti kha ka lungthin saduh ka rak thahmi si le hihi Pathian nih kan saduhthahnak he an kan theihpiak tiin ka ruahmi si le atu cawkdacilh in hi bantuk te hna record tuah ding in an van kan fuh tik ahhin kai lawm le hi thangzang thar kongkau ahcun na van ka halmi pakhatnak kha zeitin mah si cu ka lung a lo tuk. Le khuathar hi meng zeizah ai hlat. Kulun le khuathar hi meng khat ai hlat atu ahcun meng khat ai hlat mi si asinain Kawthar kauh i kan rak buaibai lio ah khan cun atu Zawlkhir tiang khi khuathar hmunhma ah siseh ti i
cunglei bawi pawl nih cun an rak ruahmi si caah Zawlkhir khin cun khuahlun tiang khin fa lawng pali hrawnghrang lawng a si. Cun atu Thanmual hi khulun de khuathar kan um ko nain khuathar nih hin thlanmual hi a thar tein kan nei lo khuhlun kan um lio viar i thlanmual kha a hruammi kan si ko caah khan thlanmual in kan van ta hoi ah khan cun fa lawng pahnih lawng a hlat asinain atu kan ṭhuttonak tiang ahcun mengkhat a hlatmi si ai neih te nei te mi kha kan si ko cun lam chuk cho zong um lo motor lampi veve kan si le lam ka i um mi cio cio kan si ko cah khan khi an um zong nuam ngai nuak tlangval lan xiao nak le zeimaw bephoden nak i umkal nak le bang acun special bak khi si tha tha tak tak mi khi si mi hi akan har cio mi se khot sing san zong nih khan kana nei te le motor lam chuan pi se lam zong a tha le mi hi khuaching chan zong khan a kan khar ngaingai mi si ti te kha ma cu zon de chan chim ko ban du ta mi si zon a pan hi nak dai thlan nam ka mi si kha khulun le khuthar ke nan ni phot i phot kho lo na si du thak pol mo si si si ma kha tha Khuathar kauh kan rak auh awtka ah khan cun general meeting i hnatlaknak kan rak tuah ah khan zakhat ah sawm dotdot hrawnghrang nih khan khuathar kauh kha rak duhmi si le minung cu minung pahnih khua kan saknak cun ruahnak kha ai khat kho lo le kha tikah khan tlawm deuh a hna tla lomi zong kha minung pakua pahra inn kuahra te lawng kha an si ko nain zapi duhnak kha an zawn cio lai an zulh cio lai ti kha ruahnak ka rak nei le thatho ngang khin khuathar zong kha kan rak kaipi hna kan rak kaipi hna le asinain atu tiang i khuahlun le khuathar i Hiti kan van attending mi cu kha lio khan pakhat hmanh ka ruat bak lo. Hmungkhat te a khua kan sa thula ti in sadu thahnak lian ngan pi he kan rak caw cang. Khua kan rak sa na ni ni tiang kan atthen mi hi cu lung a fak ngai, ngai a chia ngai ngai. Zeicatiah cun khuahlun hun khat te i khua kan sak lio ah ai daw taktak mi le zu le mei bang i ai zul ko mi zong kha kan umnak a vun dan tik ahcun kan ruahnak kha ai khat lo bantuk khan kan van um tik ahkhin hihi thil har bak a si ti ka ruah mi si ka ngaih zong a chia ngai ngai mi si mah ka te kha chim ka van duh ta mi kha si le khualun le khuathar phon hun khatte ah khua sa si la Aiti hmun dangdang i umhite a ṭha maw ṭha lo van ti ahcun a ṭha bak lo. A ṭha lomi hrim si zeicahtiah buh belbel khat ai hrawmmi khua a rak simi a dangdang i khua kan van sak tikah cun a nuam bak lo. Le asinain atu Lio ahcun thangzang global kan hruaitu nih khan khunhlun lei minung zong kha an van fonh cuahmah hna le kha lio i thil kam a duh bak lomi zong kha tampi an van i ṭhial cang an van i fonh kho cang le hihi a thar in kan tha a nuam i kan lung ai lawmhmi si le hi pin zong han an van i fonhna le hmunkhat te ah khua kan sa thu ṭhan la ti hi ruahnak nganpi kan ngei le mah cucu va khi khi kan na ngeihnak khi zeitin hla a chim zia kan thiam lo kan na ngeih takmi kha si hmun khat te ah khua kan sa thu la timi te kha kan ruah chan mi si le mah hi kan ngeih cemmi si atu ahcun Tete kha na van ka halmi chung chim ka van duh ta mi si. Ka lawm. Atu i hika i bia an van kan ruah tu kan pa hi khothar atla masat tu se khothar tlak i a hruaitu le a bia masa zong ah khan tampi van chim cang le atu bantukin khothar naite i an tlakmi amah zong an kan dampi atu tiang le bawipa nih lam hruai ko seh le khua caah hmeinu hmeipa caah bochanmi kan pa si zungzal ko seh ti kha van nolh ṭhan ka duh le hika hin khothar kong te he van tlawmpal van i ruah rih ko si law e atu kha zale sawm ruk sawm sarih ka rak rong kan si na ti le zei ka ti lai thangzang kokek maw tam thangzang kokek pinah khual siseh ralzam tu lio ralzam dirhmun in kan um lio si tikah khan khi bantuk pawl hna an um maw zeidah nan lawh nanmah khuami bak lawng maw nan si ko
si tha mah kha biahalnak tha tuk mi si atu lio ahcun kan ram bawi ruang ah Thantlang hna cu takhan ṭio dih a si le kanmah khua kokek kan ti hnga maw a khual taktak ngai khin cun inn hnih thum hrawnghrang lawng nih khan an kan telh rua tiin ka ruah le ralzaam cu inn sawm nga hrawnghrang cu an um ve le a tam u cu kanmah khua bak an si le Hakha Thantlang i ummi an si Thantlang ummi kha Thantlang cu a kan uh viar tikah khin kan khua cun an hung um nawl cun Hakha lei i ummi zong kha an van fonh tikah khan kanmah khua deuh ngawt te khan si sinain ralzaam ralzaam mi ahcun kan hai ruah hna le khual taktak ngai hi cu inn hnih thum te lawng nih khan an kan tel ko rua dah tin ka rua kate kha a bel fiang kho hnga dak maw Seh kan van i fiang ngai. Le thangzang khuat thar kan ti ko lai. Thangzang thar he tulio dirhmun ah cu a ṭhangcho ngaingaimi si.